כ'האף אלע פיר תשע"ח אין די פרשה פון בית שמש. דא קום איך צו א נקודה, צו א ענין, עס טוט וויי צו רעדן מיט דעם, ווייל עס איז נישט נאר אין בית שמש געשען, עס געשענט ליידער היינט אין אזויפיל פלעצער און פון וואנט שטאמט דאס? און דאס איז דער ענין פון מסירה, און דא וויל איך איינטיילן צוויי חלקים אין בית שמש, דער חלק ווער זענען די מוסרים, און דער צווייטער חלק מסירה אליין, ווי קומען מיר צו דעם? מסירה, מסירה איז געווען אין כלל ישראל א זאך וואס ערגער פון פון דבר אחר, איר וויסט ווי עס איז א מוסר? א מוסר ביי כלל ישראל איז געווען די ערגסטע, די ערגסטע וואס עס קען נאר זיין, געווען א יאוש בירודים, אזא איינער ווערט געקוקט אויף אים, ער איז געווען מחוץ למחנה, געמוזט אוועק גיין אין אנדערע שטאט אז מען זאל נישט וויסן וואס ער האט געטון, א מוסר. נו, און היינט זענען מיר אין א דור פון מוסרים, איינער אויפן צווייטן אויף ווער ערגסטן אופן, גיט א קוק וואס דא איז געשען, ס'דא א גאנצע ויכוח דערווייל ווער זענען די מוסרים, כ'בין נישט אריינגענומען קיין נעמען, אבער כ'קען זאגן דעם ענין, די עניינים אויף וואס ס'רעדט זיך, איינער וואס ער האט חשד אז ער האט דא פארפלאנטערט די גאנצע זאך, איז פשוט ווייל ער איז א שקרן. ער האט דארטן א מוסד און מען גייט אים אריינברענגען דארטן וואס סאטמאר האט אפגעטון, וואס איז עכט א גרויסע עוולה פון סאטמאר, סאטמאר וואלט נישט געוואלט מען זאל עס זיי טון, גיין בויען ביז ביים רעזידענט אין א פלאץ פון שולן און ישיבות, ווען מען האט געמאכט עקסטער א פלאץ וואס איז שולן מיט ישיבות זאל נישט זיין צוזאמען מיט איינוואוינער וואס איז נישט איינגענומען, ס'נישט צניעות'דיג און אנדערע עניינים, ס'איז אן א שום סיבה ווייל ס'נישט גוט אז ס'איז איינער לעבן אנדערן, זיי זענען אביסל אנגערוקט דער אין די זייט דער אין די זייט אז יעדער פון אסאך סיבות פון אסאך דאס פון פארק פון אלע אנשי זאכן איז איינער וואס איז א שכן דארט אין דער דער מייסד דער די ישיבה דער מייסד לעבן זאגן זיי אז זיי האבן עס זיי האבן עס האבן געטון פארוואס ווייל זיי ברענגען עס אז וואס מען האט דארטן געטון מען דארף ביטע נישט פארגעסן סאטמאר האט געקראגן דא א רישיון צו בויען אזויפיל, נישט נארמאל, זיי רופן דאס אזוי ווי איך געדענק די מעשה פון אלל אין ירושלים וואס אויף דעם איז אולמערט און די אנדערע חברה געזעצן אין תפיסה, פונקט אזוי איז דא געשען, זיי האבן געבויט א ריזן גרויסן בנין אויף א קליין פלאץ, געמאכט פיר שטאק כ'ווייס ווי אויך און צוברייטערט כ'ווייס ווי, אבי קען מען אריינרוקן מער און מער און זיי האבן דארטן הונדערט הונדערט מענטשן, סאיז צו האבן הונדערט דירות פאר פאר הונדערטע משפחות פון די ארוינים, זאגן זיי אז ער האט עס געטון, אנדערע זאגן אז עס האט גארנישט געטון מיט איהם, עס האט גאר צוטון אין די פאליטיק, ער ווייסט דאך מ'גייט דאך צו די עלעקשאנס, און יעצט הרג'עט מען זיך דאך יעדער איינער ווער וועט זיין דער קומענדיגער מעיאר, איז די פרומע די חרדים ווילן הרג'ענען איינער דעם אנדערן, ווער ס'ציטערט פון אנדערן אדער חושד אז ער וועט זיין דער קאנדידאט, באגראבט מען אים גלייך, מ'באגראבט אים מיט מעשות מיט זאכן מיט וואס מ'קען אים אבי ער זאל נישט זיין, אים אוועקשטופן פון די וועג, ליידער ליידער ליידער מיר לעבן אין אזא צייט וואס פרומע חרדישע אידן שעמען זיך נישט פאר פאליטיק פאר געלט פאר אזעלכע סארט אינטערעסן עכט אויב ס'איז יענער ראש ישיבה ער איז און רוב יענער וואס ער מיינט ער האט געמיינט גאר מען שטערט אים עכט נישט אויסגעהאלטן מ'איז סיגער נישט אויסגעהאלטן ווארום צד אין תורה פיר א קאמפיין טו אנדערע זאכן. אבער נישט נישט מסירה מסירה אריין אויף אין תפיסה איז ענדערש משוגע געווארן אבער דא וויל איך זאגן א ווארט צו די אהרונים זיי קומט דאס זיי זענען געווען די ערשטע מוסרים איך געדענק די מעשה מיט מיר ווען אהרן טייטלבוים האט ביי זיך אין שטוב שבועות, איצט אז ממש ממש ערב שבועות, די מייסד האט זיך אנגעהויבן שבועות ביי אים, ווען ער האט גערופן אברהם שמואל פייפער, מיר האבן גערופן ביי זיך אין שטוב אויף שבועות, און דארטן האט מען געפלאנט א גאנצן פלאן פון מסירה, וואס איז געווען אן עלילה, גארנישט געווען קיין מסירה אפילו, עס איז געווען אן עלילה, אבער האט נישט פיל, מיט א מסירה, און מען האט עס מטריד געווען מיט א היתר, גענומען פון פון פרידמאנען דארטן א שטיקל היתר, אז מען מעג טון אזעלכע זאכן, נו, מ'זעט זיך צוזאמגערופן, זינט דענסמאל אזויפיל מוסרים אין סאטמער. פון אזויפיל מסירות, מען האט זיך אנגעהויבן מסירות אויף מסירות, און איין טאג געווארן מסירה אזאך וואס יעדער איינער איינער האט מסר'ט דעם צווייטן, אזוי איז דאס, וואס האבן זיי געמיינט, יעדע זאך הייבט זיך אן מיט א קליין עטרה, און נאכער, און ווער ס'איז בכלל געבט א האנט צו מסירות, צו וועלכע מען כאפט אליין, יעדער איינער, איר וויסט, איך מיין גאנץ לעבן, און איך ווייס, גלייבט מיר, איך ווייס אסאך, איך וויל אייך נישט גרויס האלטן, אבער איך ווייס אסאך מער פון אסאך אידן, פון אסאך. קיינמאל אין מיין לעבן, בין איך געשטאנען אין די גרעסטע נסיונות, בין איך געשטאנען ממש בין החיים למוות, בין איך געשטאנען אין א מצב וואס כ'האב געקענט זיין אין די גרעסטע צרות מיט מיט מיט מיט זאכן וואס מיין מויל איז קיין מסירה נישט ארויסגעגאנגען, ווארט מסירה? משוגע צו ווערן? אויף אזא זאך? איר ווייסט וואס דאס איז? מסירה? אבער וואס זאל מען טון? די אהרונים האבן עס אנגעהויבן, און יעצט באצאלן זיי די פרייז. זיי האבן געמיינט אז אנדערע וועלן כאפן, זיי וועלן עכט כאפן, און זיי כאפן עכט, ליידער, ווייל מסירה איז קיין וועג נישט, מען דארף אויף דעם אסאך אסאך אסאך תשובה טון. א גוטן אוונט.